pipo una welcome back to my channel today so ma don finally come out come speak for the first time after e break up with angel and also Fina she don come out for a recent interview come talk about how unlucky she dey with relationship so ever since the breakup between soma and angel soma him just dey on him own since and angel just dey groove dey enjoy herself if you go for her instagram story you go see say the girl she just dey ball dey drink dey party with her friends she no even send anybody the song wey be say she even put this night sef na this girl song um tems free mind na im she just put for there oh. So everything wey anybody dey talk, all the insult, it is not for her. So I come come out na to come make a big announcement say im dey partner with Run Town. Una know say Run Town na big musician for the Nigeria industry right now and Soma is like him and Soma they wan release a music together. For those of una wey no know, Soma na artist too oh, and na upcoming. Toyin come come for his social media handle come say when it's time you will know he come zip him mouth he come put emoji where zip mouth the fans come come out to come show support they come they tell and say heartbreak got nothing on you some people come they tell and say make you move on with your life person come out come show and say in the he dey try to um do song with person instead of saying congratulations everybody na the heartbreak and the breakup na im dem dey talk about to me Soma no look heartbroken because he look normal to me Angel on the other hand she looks normal to me to me I believe to say maybe this their breakup sef between eh, the breakup between Angel and Soma na PRO for the Soma song wey I wan drop because all of a sudden he wan sing with runtown but which ever thing wey be say dey sup i wish soma well and i wish angel well at least now soma go face him life squarely because since him come out i never see wetin soma dey really do so now him go dey focus think of him life unto phyna matter phyna for a recent

ever since groovy ever since groovy she never get any other stable relationship like that so everybody come dey ask am say okay how far na how you come take dey cope how you take dey hold body all those type of things so she come say she get guys for her phone wey be say she dey control whenever she want that kind of thing come see say that na the reason why she dey tell herself say she for come this life as a man and not as a woman and the truth be say since after groovy she never really date anybody since after groovy no man anywhere she say no mean talk say people no dey toast her o say they dey she dey get toasters but e just be talk say the- she no just get luck with them make una lis ten to wetin she talk for una sef before i go read the comment under that post

get where men go break your ass you yes. go become feminist mm. that one no be true feminist no. na verse verse eh, feminist yeah. so inspire feminist. that way dey do me na say yeah. like like this now eh, i just feel if guy dey toast me now. Yeah. as we dey talk i don my eye i don x-ray you i don i don. so una don hear fina now. di first pesin hear kon sey, i can neva take dis girl seriously, you shame odas for sleeping wit men for morning but here you are doing di same for free even give dem thanks for coming anyway she's ever accuse odas of is anytin she's ever accuse odas of is who she is. I remember dat beauty saga na wey be sey Phyna kon come out kon call beauty shukura sey wen she dey sleep wit um different old old daddies all those type of thing she throw shade at um beauty say so na that thing na come make people come dey talk say but you dey insult this girl you dey insult other bbn girls say they dey sleep around whereas your own na worse pass you dey sleep dey even pay them dey tell them thank you for coming the truth be say this thing wey be say Phyna talk na a lot of girls reality but nobody go wan accept because since na online

cause the way she was blushing when she was talking about him i hope one day they can at least be friends i think they are friends now because um two of them we see two of them for the same confined space when tasha bring them to go over for her house and also fina help groovy promote him music so i think two of them they in the talking terms even though say uh, what be name and uh, groovy never back i mean for twitter

being successful in life no really mean to say you go get good relationship most of the time i believe say good relationship na even luck sef i hope fina get a man wey be say go love and respect her but one thing wey be say i wan talk for this her matter be say fina needs to calm down just hope fina sometimes the things wey be say she dey talk she go dey lis ten to herself before she dey talk am this same Fina na come out come talk about how BBN girls dey do runs all those type of things see am now she don come out come contradict herself na all these things na dey always bring drags for her no be say people hate her but the things wey Fina dey talk sometimes she no dey reason am before she dey talk the end of the day if she calm down I believe to say she go see a good man wey be say go love her for her una take care una bye.